Tuisih luia ramhuai ten thah min tum. Ka train chhuah hnuah sangkhat zakua sawmnga pasarih March thla ah khan Khopai khua ah thla kata cheng sawmthum hlawh turin Aided Teacher ah min dah ta a. Khopai khua hi lui tih tham pahnih, Tuisih lui leh Tuipang lui kar che a awm a ni a. Ram mawl lai a nih avangin sangha a tam em em a. Sangha sa ei lova kan chaw ei a tlem zawk ang tih ila Kan sawisual ka ring lem lo a ni. A lum deuh mai pawh a nuam tak a ni. Heti ema sangha tamna chhan hi Sangha Zakua Sawmli pasarih a tui len khan hloma Burma ram mual pakhat Lo Min Thla chuan Khopai rama tui sih lui kam kham a sut a, chu chuan tui a khuap a, a tirah chuan Melkua vel a khuap niin an sawi a. Mahse ka kal lai chuan a dung kilometer khat vel tur hi a lo awm a, chu pawh chu li lian tak chu a ni tho a ni. A pian hmang chu dil a ang ber a, tui sava chi tam tak a awm bawk a, huhang nei ve tak chu a ni. Chutia li lian tak awm avang chuan fur laia Lui Mawng lam atanga sangha lo fuante kha let zai rel tawh lovin Chu Lia-ah chuan an chamban vek thin avangin sangha an tam em em a ni. Lui lian tak ni si lova, chutiang li lian lo awm chu mi a rap deuh mah zawk a ni. Zana li hnar tawpa changel hna kan paih te pawh a tukah hlam nga hlam ruk ai bak a len lo a ni. A thuk lam pawh a inang vek lova, a thukna lai berah hlam hnih leh hlam thum inkar a ni a, a pawnna lai berah chuan Lam khat vel chauva a thukna lai pawh a awm nual bawk. Khopai mite hi chuan huai neia an rin tlat avangin sangha a tam em em tih hre hlawm mahse engtin mah a tih chu an tum lo a ni. Tichuan thiante punin Thiante u Tuikhuahliah khuan sangha an inthuah tup mai si a, pum tha tak, rei tak rin theih turin pahnih siam ila. a chunga mei tuah theih nghal turin tap pawh siam bawk ila, a vawh lutuk loh nan mei kan tuah anga, Pum atang chuan len deng ila kan man teuh mai ang tiin ka rawt a, thenkhat chuan a hlauhawm lovang maw an ti a, mahse ka rawtna chu hnial thlak tak tak chu duh lovin mi pariat kan kal a, Mau leh Rothing pawlhin Pum chu pahnih kan siam ta a. Kan siam zawh chuan chaw te eiin ei khamah chuan kan pum siamah chuan pali ve ve a chuangin len chu kan deng tan ta a. Sangha chu a lo tam nangiang mai a, amaherawh chu Lihnuaia thing ro inkham a tam em avangin len a tang duh khawp mai a. Mau tlawna zu sawh a zu phelh fo a ngaih avangin a hahthlakin a vawt hle a, mahse puma mei kan tuah reng avangin a zia tak chu a awm. Kan pariat chuan kan chanvo kan phur chu rit kan ti hle hlawm a ni. Chuta tang chuan a khuain an hria a, chawlhni zan chauh lohah chuan ruah hun a nei tawh lo a ni. Zan khat chu thiante sawm tur ka hre lem lo bawk a, naupang bisiakha hruaiin Kan pahnih chauh chuan kan zu kal leh a, kan kal zan hi ni sarih thla hnih, sakha zakua sawmruk leh pahnih zan a ni a. Len deng tu chuan pumah kan chuang a, naupang chu mei bulah thuin ka sangha man te chu a lo dah tha zel a. Ni dangah chuan khawvar thleng zak a deng thin kan ni a, mahse a mut a chhuah tak avangin dar sawm pahnih awm velah ka chhukpui ta a, A chhan chu mu thluin Lipuia a tla palh ang tih ka hlauh vanga chhukpui hma ka ni. Tichuan buk kan thlen ve leh a mu nghal bawrh bawrh mai a, keirawh chu kan sangha man te kha sazuin a put bopui leh ang tih ka hlauh avangin sangha te dah thain ka mu lawk thei lo va. Sazu ho lah chu sangha rim an hriat ve leh an lo kal khawm sup sup a, an chim awm hle mai a. Chutia muhil lova ka mut zal mai mai lai chuan Lipui lo tawpna a thukna lai ber hmun atang chuan ram ar pachal, chang sei tak leh mawi tak, siak sei tak mai hi ka lam panin a lo chho ka hmu a. Chu ram ar pachal lian leh mawi tak chuan kan riahna buk chu vei zawngin vawi thum a hel chhuak a. A vawi thumna ah chuan he pa hi Pathianin a awm chilh tlat si a, engtia tih thei a ni lo a nih hi tiin a sawi a. let lehin a lo chhuah Nalipuia a lut leh ta a. Chutia ka en reng lai chuan ram ar luhna chiah atangin Kelpa saza tiat lai mai tur hi a lo chhuak leh a. Hetiang Kelpa hi kan ramah ka la hmu ngai lo va, TV a lo chhuah hnuah chauhin TV-ah ka hmu chauh a ni. A lian ropui khawp mai a, a bak hmul te lah chu a seiin a tak lehlam lehlamah a uai thla hnuang mai a, a kilah chu a hrawiin a hma lam hawiin vet hnih deuh thawhin a kual leh a, kel pa mak leh rap thlak tak a ni ringawt mai a ni. Tichuan kan awmna lam pan chuan a lo chho thauh thauh a. Kan buk a lo thlen ve leh ram ar ang khan vei zawngin kan buk chu a hel ve a. A vawi thum hel chhuahnaah ram ar sawi dan ang chiah khan, he mihring hi chu Pathianin a awm chilh tlat si a, engtin mah a tih theih a ni lo a nih hi, tiin a sawi ve leh a. Ka en reng a, ram ar ang khan let mai lovin lui dung a zawh chho ta a. Ka hmuh dan chuan chhak fe ah lui tan zawngin Vaiza thingluang inkhamin ka hmu a, chumi thingluang nghenchhanin ka pu Chheihlu khuaa en chho tlo Taitha pa chu dingin ka han hmu a, tichuan chu kel palian chu chho zelin ka pu Taitha pa awmna hmun a thlen ve leh vaiza thingluang chu rin chhanin a ring hrawkah a han si a, si chhumin a lu chu thingluanga betin a tak chu a tla ta a, ka pu a sik hlum hnuah chuan chho zawm tawh lovin a lo let leh a, kan riahna buk chu lo thleng tawh lovin a hel a, A lo chhuahna chiaha chuan a lut ve ta a, mak ka ti em avang chuan mu tawh lovin ka ngaihtuah a, ka tleivar phah hial a ni. A tukah chuan sikul nang hman turin kan chho leh a, ka sangha hawnte chu kan nu chuan a chhum a, kan ei laiin ka thil hmuh dante chu ka hrilh a, engah mah a min ngaihsak lo chuan nang hi hmuh leh hriat hi i ngah thin a, mi tih mai avangin ka ngawihsan ta a. Kei hi hmuh leh hriat ka ngah bawk reng avangin a mawh lovah ka ruat mai bawk a ni. Heta ka thil hmuh hi ka naupang hruai Bisia kha chuan a hre ve lo. A hriat vaih chuan zan dangah hruai a duh lovang tih ka hlauh avangin ka hrilh duh lo a ni. Kan riah zan hi nilai thawh tan zan a ni a, a tuk zir tawp chu sikul ka kal a, a tuk leh inrinni ah chuan zawng linkhua a chawlhni hmang turin keimah chauhin ka kal a, Thlarava ka thar lai tak a nih avangin awm hle hle thei lovin khaw then awmah chawlhni hmangin ka kal thin a ni. Tlai lam deuh tawh ah zawng linkhua chu ka thleng a, ka ni nge se tiin ah ka thleng a, A pasal ka tang eng lai tei erawh chu cheihlu khua a kal avangin a lo awm lo va, a bul deuh lama ziah tur ka ziah hmaih sawi leh lawk ila, kelpa ina a sik hlum ka pu en chho tlo hi cheihlu khua pasal tha leh lal upa thil engkima cheihlu khuain a rin leh an chhawr em em, pa fing leh hman tlak a ni. Amah hi ka zawt lo nain kum sawm buk chuang lam chu a niin ka ring a ni. Ka ni, khawiah nge ka tanga a vawm lo ve enge tih tiin ka zawt a, i tanga chu nimin chhunah khan Chheihlu khuaa tai tha pa a thih avangin an lo zual ko a, a va kal ve ta a ni, ruang vui zawh a lo kal ang, a lo thleng tep tawh ang a ti a, ka tang em lai te lo thlen veleh a, a thih dan chanchin zawh chu ka chak em em mai a, Tlai ni nemah a lo thlenga chibai te kan inbuk a, thingpui a inzawh in ka tang, ka pu en chho tlo thih dan chu chiang takin min hrilh teh ka ti a, ti hian min hrilh a, ni lai thawh tan chawhnuah tlangval thenkhat hruaiin tui sih luiha ru an ka sa vaw turin an kal a, ru chu zana chiah in a tuka dap turin an thlak a, tichuan zanlai a pel hret tawh ang tih ah a hrawk a na thut a, A hrawknat chu reh thei lovin a zual zel a, khawvar dawn tep pah chuan tlangval ho thla phang chuan khua ah an zawn chho a, in an luh pui hnu rei lo te ah a chat tla nghal mai a ni an ti a, a mak hle a ni. Nat lawk pawh awm lo va, chutia hrawknat avang a thi thut mai. Chu sawi tur an vang khawp ang, a nat veleh a tawng thei tawh lo an ti leh nghal an tih chu mawle, Eng hrichhia nge a tawh tih pawh hriat a ni si lova tiin min hrilh a, keipawn tui sih luia ka riah zana ka thil mak hmuh dan kha ka hrilh ve a, mak a ti em em a, tui sih luia a lo riah zan leh kan riah ve zan a inang chiah a, a hrawkna thut hun a sawi leh kelpa ina a sik hun vel pawh kha darkhat vel awm a ni ve ve a, a in an lohna chu kei chuan a hmunah si hlum nghalin ka hmu a. A nui erawh chu a hnuk chat hmain khua an luhpui hman a, khawvar ve leh a hnuk a chat thung a ni. Mahse, a nat ve leh a tlu nghal a, biak theih pawhin awm lo a ni an tih atang hian kel pasik hlum ni ngei turah kei chuan ka ngai tlat a ni. Chhei hlu khaw hluia a lungphuna a thihni an ziah leh ka hmuh zan hi a inmil thlap bawk a nih chu. Pi leh Pu te hun laia ramhuai thih hlauh vanga an lo tlawn thin hi ramhuai hian mi an lo that thei a ni tih ka ring ve ta. Kei pawh Lalpan min awmpui lo se, kha hmunah khan min that mai ang tih ka ring tlat. Keimah thah tuma lo chhuak an ni si a.